Guwanç? Hawa, o nä tanamadyk ýaly bolup dursuň? Tanadym, dogan.
Ýöne ýaňky eden hereketiňi halamadym.
Näme edipdirin men? Näme etdim diýýäňmi? Ikimiziň iň soňky gezek görşenimize näçe ýyl geçdi? On ýedi ýyl boldy. Indi şunça ýyldan soň, ýaňky eden hereketiňi dogry diýip hasap edýämiň?
Men-ä birek-biregi tanamy soň edäýdim. Seň öýlenen günüň biz birek-birege hiç kim bolup galdyk. Daşary ýurda gidip bir öwrenip gelen zadyň şumy? Men saňa nebsim agyrýar.
Sen hemişe maňa çaga sereden ýaly seredýärdiň. Henizem ökdemänsiň. Senem ulalmansyň.

Iň bärkisi dört-bäş ýyl mundan öň düýbünden başga aýdymlar diňleýärdik, düýbünden başga artistler modady. Eýýäm olaram ýok. Aýtjak bolýan zadym şu şowsuz günleň başyňda durmaýşy ýaly, şöhratam şon ýaly geçip gitýär. Ýöne esasy mesele şol saňa berlenje wagty, berlenje pursaty nähili ulanýanlygyňa baglymyka diýýän. Aýdymlar wagtyň geçmegi bilen diňlenmän biler, döwre gabat gelmän biler ýa gepleşiklerem şolar ýaly. Ýöne şol nähili adam bolupdy diýlende, şo taýdaky özüň alyp barşyň ýatda galarmyka diýýän. Käbirleriňiz diýmegiňiz ahmal, Mekan sen wideolarda has gowy görünmäň tarapynda diýip. Hawa, men gowy görünmäň tarapynda. Iň esasy zat şo taýdaky edilýän iş kimdir birine hakykatdanam peýda berse, men taýyn ýank gürrüňler çekmäne. Ýöne efirde has bir. Özüni bolgusyzrak alyp baryp gedem görnüp dogumly görünjek bolýanlar ba, şolaňam käbirini hakyky durmuşda göreňde iki aýagy titräp durlar. Şoň üçin seň öz kimligiňi esasy özüň bilseň bolýamyka diýýän. Şu wideoda görýän işleriňiz meň bir üýtgeşik gowy adamlygymy aňladanok, bärde menden hiç zat çykanok. Meň maksadym şu dermanhanada şu harytlaryň barlygyny görkezmek. Ýöne nähili görkezýäň o seň özüňe bagly. Sen duran ýeriňde aýdymym geçip bilýäň, Ýa bolmasa sargyt eden adamlara eltip berip tanyşdyryp o görnüşinde dedip bilýäň. Şonda adamlara hem düşnükli hemem nähilem bolsa aňyrsynda gijijek peýda bar. Men şeýle pikir edýän. Şoň üçin hemme zat niýetiňe bagly, gollanýa dostlar ýurt tarapyndanam gollanýa Hudaýjana şükür asuda parahat ýurdumyz bar. Ýöne şoň içinde herimiz raýat hökmünde birek biregi wagtynda gollap bilmesek ana şonda mesele döreýä. Meň aýtjak bolýan zadym, sen üstünlikli wagtyň, işleň ugruna wagty, hemme kişi dostuň sen, gerekli ýerinde-de gollaýarlar, gerekmejek ýerinde-de kömege taýyn, ýöne hakykatdan mätäç bolup bir ujypsyzja bir zat soran wagtyňam ýakynlaňdan, dost diýýän adamlaňdan, ana şonda mesele döreýär, kyn görýärler, çekilýärler dessine. Aslynda welin kömek birek-birege hakykatdan gerek wagtynda edilmelimikä diýýän. Ana, şuňa men düşünemok. Men muny näme üçin aýdýan? Hudaýjana şükür dostlar, şu wagt günümden nalamok, iň bir gowy günleň birini ýaşaýan men. Ýöne, men uje ýigrimi ýaşly oglan däl-ä, men kyrk ýaşymyň içinde. Men aldanybam gördüm, ýitiribem gördüm, tapybam gördüm. Men geçdi bu zatlar başymdan, şoň üçin aýtýan. Iň esasy zat birek-birege gerekli wagtynda kömek etmek. Ol gowsyrap başga birine barmagymyz çommaldyp iliň kemini gözlemäkäk özümiziň kimligimizi bilmelimkak diýýän. Şonda mesele. Şeýleräk dostlar, janyňyz sag bolsun, işleriň ugruna bolsun. Salam dostlar, şu gün siz üçin kijijek vlog çekmekçi, sebäbi täze kamera aldym men, şuny barlap göresim gelýä, şu çaýkanyp oturanymyň sebäbem şoň üçin. Şujagaç kamera sen nirik süýşseň seni yzarlap tapýa. Şony barlap göresim gelýä. Eý gara şu gün oba barýas, obany görkezeýin, başardygymdan maşgalam bile tanş edeýin, kim islese meň bilen galyň. Nahada dostlar biz obada. Bu ýanymdaky meň inim Muhammet. Bul togsan ikinji ýyl, men segsen dokuzynjy ýyl. Inada Muhammediň oýun edişi. Köp bilýä by, meniň agyn suwly äkidip suwsuz getirýä, meselem agam ýaramok maşynyň ber arçmana gitjek diýip, göni Awaza gidip bilýä. Bular bolsa biziň balajyklarymyz. Ikimiz deň goşa toý edemiz soň çagalarymyzyňam ýaşy paçli deňräk. Bu meň oglum Raşitjan, soň gyzym Melekjan, Muhammediň gyzy Aýperi hemem Mahmutjan ogly. Ýöne geň göräýmeli, meň oglum Raşida Muhammediň häsiýetine meňzeýä, Mahmyt jana meň häsiýetime meňzeýär. Sebäbi Muhammet kiçika has bozgograk, beträkdi. Meň oglumam şular ýaly, guduz hiç hili saklap bolmaýançy çaglaň biri. Ýöne, dostlar, şu wagt Muhammediň ýanynda meň wideomy görüp otursa-da biri, Şu meň agam diýip aýtmaýaram, biri özi bilmese, şolar ýaly häsiýeti bar, şony birhili meň agam zat diýmäni suwjuklyk görýär. Ýöne ýetenje derejäme begenýä dostlar, çyny bilen begenýä, her gezegem aýtýa maňa, gözüni ýaşlabam begenýä. Bu bolsa meň obadaky trenažornyý zalym diýseňem bolýa. Obadakam özüm şulary ýasaşdyrýadym men, meşgullanan bolýadym. Ýene-de bir zat aýdaýyn, men obadakam figuram has gowudy. Biri aýtsa-da şähere gatnamaly, ýörite zala gatnamaly, ol birinji tema däl dostlar, iň esasy zat çynyň bilen Şu zada ýürek bilen ýapyşyp etmek gerek. Özüm ýasaýardym şuny. Eger öwrenesiňiz gelse, turban alýaňyz, baklažkanyň içini sementden doldurýaňyz, doňdurýaňyz, o gapdanam şeýtýäňiz, göteribermeli. Soň agyryldasyn gelse, içini çagyldan dolduryp, baklažkalary dakybermeli. Bul bir iň aňsat meň görnüşim. Etjek bolsaň kän zat balaý. Ýöne dostlar serediň, şuny men bäş ýyllap göteripdim we hiç zat bolmady. Indi welin pytrap ýatyr. Zat eýesiz galsa şun ýaly bolýar eken hakykatdanam ulanylmasa. Garaz dostlar oba şeýleräk. Bärik gelseň bir giden aladalaňňam ýitýä, gaýgyňam, derdiňem ýitýä sebäbi bär bir hili örän rahat, adamlaram başga, sada. Ýöne durmuş dogam etýä, Allaň berenje wagty, berenje ýerinde işlemeli, dogam etmeli, çagajyklaň üçin, geljeň üçin. Şoň üçin hem esasy jan saglyk, hemmäňiziň işleriňiz ugruna bolsun, janyňyz sag bolsun, ertir nesip bolsa şol kinolar bilen dowam ederis. Salam dostlar, şu gün siz üçin täze vlog çekmekçi, bir günüm paýlaşjak siz bilen, näme iş edýänmin, nähili edýänmin, kime gyzykly bolsa meň bilen galyň. Irden altyda turýan diýsemä ýalan sözledigim bolar, sebäbi kägünler has gijä çenli işlemeli bolýar, Şoň üçinem başardygymdan turýan men. Ýöne nähilem bolanda sagat dokuzdan gijä galmajak bolýan. Sebäbi dokuzdan gijä galsaň uje günortan bolýa. Günortanam adamlar çörege çykýa. Ýene dynç alýarlar bu üç sagat onsoň hemme işler öýläne galýa. Ynkada studiýam. Bir ýerlere gidip ýazanmok men öýdäki otaglaň biri. Sebäbi şul oňaýly men üçin. Bärde men bir aýyň içindäki etjek goýjak işlemiň belligini etýän. Bu taýda gürrüň berýän kontentleriniň belligini etýän, bu noutbuk informasiýa jöpleýän, görýän, ýü dogrudanam dostlar Maral Durdyýewa bilen gepleşik ýazdym men, basym nesip bolsa çykarmakçy, garaşyň. Ilki bilen şu günki etmeli işleň belliklerini tretişdirýän, ýöne bärde bu dosgaň üstüni welin dostum azym suratkeş bulam mujar edip gidipdir. Näme üçin? Sebäbi meniň surat galereýasyna baramda, muňa bildirmän bellik etýän doskasyna Mekana gowy surat çekip bermelilikki aýdypdym-da. Bulam gelip maňa aýtman, Azyma üns bermeli, Azym bilen gepleşik etmeli, ýene-ýene şo zatlardan doldurypdyr. Ýe dogrudanam dostlar, indi-hä şu suratam Azym çekip berdi maňa, ýöne gelişdirip nirden asjagymy bilemok. A bu bolsa sahnaň arkasy. Üýtgeşik zat ýok, tapanja görenje zatlardan alýan, goýýan, özüm bezeşdiren bolýan. Ýeke-täk gymmat baha pul berip alan zadym şujagaz maşyn. Ýöne dostlar, arkamda iň görünmeýänem şujagaz maşyn. Bu zatlar gaty wajyp däl, esasy wajyp zat çyradyr dostlar. Çyra örän uly rol oýnaýar. Sebäbi siziň maksadyňyz bärde otagy bezemek däl-de, wideodaky kartinkany gelşikli ýagdaýa getirmek. Şoňa dogry düşüniň. Indi bolsa zala gitýäs. Gijä-de galdyk azajyk, sebäbi gijiräk turdum-da, derekli ertirligem edinip bilmedik. Şoň üçinem Nutricom polýasda gitýä. Näme aýol meka, näme içýäň diýseňiz, suwuk görnüşindäki iýmit bolup gitýä. Uje köp adama bilýär eken bilmeýän bolsaňyz zala gatnap daýawlanjak diýseňiz bir görnüşi bar horlanjak diýseňiz bir görnüşi bar süýji keselliler üçin aýratyn görnüşi bar menden maslahat dostlar eger çagajyklaryňyz iýglije bolsa içiriň şuny derrewjik daýawlanyp gider derrew öz etine ganyna geler. Ynhada zala geldik. By Allaberdi meň trenerim. Näme üçin trenerli işleýäň diýseňiz, Käbir adam ýeke işlemäni halaýa, men bolsa biri bile bili işlesem has gowrak işleýän. Soň Anton Soprano geldi, tüweleme bulam galman gatnaýa, bili işläp başladyk. Täze zala gatnap başlajak oglanlara, gyzlara ýüzlenesim gelýä. Hökman kardio ediňdir, organizmiňizi azajygam bolsa gyzyşdyryň. Gele gelmäne agyr agrama başlasaňyz ömür boýy yzarylajak trawma alyp bilýänsiňiz. Örän ýalňyşlyk şol. Şoň üçin ýaltanmaň, gyzyşyň azajyk. Şeýlelikde-de dynýas bärini, bu taýda-da soprana her zat diýip görýär, seň gulagyňy bulaşdyrjak, ile-bile, menem arkaýyn bol, seň sesiň eşidenok, men üstünden ses berýän diýär. Indi bolsa işe geldim men, köpüňiz-ä bilýänsiňiz, bärde biziň haly dükanymyz bar. Şu günem owadan bir jaýyň tutuş halylaryny biz ýazdyk. Näme üçin gelýän men, müşderä tabşyrmaka gözden geçirýäs, gelşikli boldumy, her bir kesilen ýerler dogry arassa dokaldymy, Sebäbi az pul tölänoklar şoňa, onsoň ýekeje ýeri ýalňyş kesilse biwörük bolup durýa, şoň üçin hökmany suratda barlap çykmaly bolýa. Soňra ýene kinokontent ýazgylar başlaýa. Şu taýda bir temaň üstünde durup geçesim gelýä. Men şu kino gürrüň berýän kontendimden üýtgeşik pul gazanamok. Gazanyp bilerdim. Köp haýyş edýänler emma Mekan bäş sekuntjyk goşup geçäý bir mahabaty diýip. Etmek kyn däl ol ýöne şol degerlikli mahabat diýip göremok. Goşyp erteki günem müşderä indi hä seň wideoň üç ýüz müň prosmotr aldy diýip bolýa. Ýöne hakykata seredeliň ol wideo o mahabat üçin toçno görlenok. Men näme gürrüň beren bolsam şoň üçin görüldi. Ol mahabata üns berenliklerem belli däl. Şoň üçinem şuny halal göremok men. Mahabat bolanda şol haryt barada aýdylmaly, şoň üstünde durup geçilmeli, şol wideo şoňa bagyşlanmaly. Bul meň pikirim. Şeýlelikde bir aktýor barada ýazgy etdim men, soňra dos oglan geldi, bu gün agşam bir ýerde çaýlaşmaly etdik, bu dos oglanyňam ýüzüni görseňiz tanarsyňyz häzir. Hawa Kakajan ka wideo. Mado gitdik, çaý içdik, onsoň Azym geldi, Mät geldi, Menem noutbugymda gepleşiklem işläp başlaýana montažy bularam öçür kompýuteriňi şu taýda bir arkaýyn oturaly diýip öçürtdiler. Soň çaý içdik, çörek iýdik, şeýlelikde-de dagadyk. Bärde-de Mäht bilen surata düşýärler fanatlary. Menem şu wagtam dostumam bolsa, öňkim ýaly fanaty şul adamyň. Meň üçin şul adam üýtgeşik bir talant. Soňra ýene öýe gelýän, ýene ertirki günlere planlary ýazmaly, ýazgy etmeli, pozgy etmeli. Şu wagt näme işletýär meni bilýäňizmi? Bir döwürler şu pikirler, şu etsempessemler gara teňňäde geçmedik wagtlary bardy-a dostlar. Hiç hili geçenokdy. Indi şu wagtam diňlenýär, gollanýar, onsoň etjek bolýan. Iň esasy sag bolsunam size aýdasym gelýär. Sebäbi siz görmedik bolsaňyz şu artistlaň birem gollamaýardy meni. Şul adamlaň, şu mahabatlaň birem gelmeýärdi. Heniz siz görýän wagtyňyz, gollaýan wagtyňyz. Şu dişler bar. Şoň üçin minnetdardyryn. Sag boluň, Taňry ýalkasyn. Hemmäňiziň işleriňizde üstünlik, janyňyz sag bolsun. Dostlar salowmaleýkim. Bir hepde bäri artistleň, kinolaň gürrüňini etmedik, wideo goýmadym, bagyşlarsyňyz. Sebäbi oba gitdim, agzaçar etdik, agzaçarlara gatnaşdyk, işler ýüze çykdy. Ýöne ertirden başlap wideolar geler nesip bolsa. We düýn öňňun bir wideo goýupdym men tiktoga klip görnüşinde Jahan bagşyň aýdymyna. Ony örän gowy kabul edipsiňiz. Sag boluň, men garaşanymdan nagynam gowy kabul edipsiňiz. Meň özüm o dereje göwnüm ýetenok oňa. Ýöne näme diýilýär baryňdan bazar eýlemek diýilýär-ä. Düşürdik ýazdyk Art studio Döwletjan sag bol Taňyrýalkasyn gollaňňa düşürip bereniňe Selbi Babylowa şo taýdaky zenan roldaky sag boluň düşdi razy boldy Kimiň ideýasy kim ýazdy diýip sorapsyňyz meň pikirim byl özüm ýazdym şo rollary paýlanam özüm şo taýda bir aýdasym gelen zat ba şo Jahanyň aýdymyny diňlämde tüýs ýerine oturarmyka diýdimde. Düşündiňizmi, düşünmediňizmi men şu temany gozgap geçesim geldi. Ýaşlykda owlad bilen gyz halaşýa. Ýöne biri örän ýeňil garaýa şoňa. Durmuş guraňok sen. Sen-ä başga biri bilen durmuş gurýaň, olam başga biri bilen. Ýöne birnäçe ýyl geçeninden soň käbirimiz düşünemizok. Uje biriniň aýaly bolsa ýa biriniň ýoldaşy bolsada barýasda arkaýyn öňki ýaly elleşip salamlaşjak bolýas ýa bolmasa men ýörite etdim şoň egnini tutýan rotaýy has düşnükli bolsun diýip şolar ýaly öň halaşdym diýip gerek däl hereketler etýäsde şoň nädogrydygyny aýtjak bolýan şo taýda bir dialog bardyr seň toý tutan günüň eýýäm biz birek birege hiç kim bolup galdyk. Seň öýlenen günüň biz birek birege hiç kim bolup galdyk.
Sen hiç kim bolup galýaňda, ýa käwagt köpçülikde zatda oglanlarla toýda otyrsyň, içiňden biriň çykýada, rotaýyp tans edip ýören gelinleň birine ýa birine, Eý, şoň bilen men döwrüne söýşüpdim-dä, halaşdym-da. Gerekmi şo gürrüň? Belki sen şoň maşgalasyny dag edip bilersiň. Aýtmak gerekmi şo taýda? Ýa sen şo dereje ynamyň barmy? Seňem geliniň bile halaşdym diýip biri gelse, Gowumy şol? Salam berip bilersiň, salamlaşyp bilersiň ýöne ýaňky ýaly artykmaç gürrüňler ýa-da elleşmek ýa bir ýerinden tutuşmak ol uje düýbünden türkmençilige gelşenok. Şoň üçin düşünersiňiz diýip pikir edýän. Siz nähili garaýaňyz? Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun!